plîs torrwch ar yn nhraws i a gofynnwch gwestiynau. Um, Ie, yeah, so hapus i gael yn recordio hefyd, Rhydian. Um, Ie, yeah, fel ni'n deud, um, y llun yma, mae'r llun yma yn, yn cyfleu popeth am bartner Ethogwen i radda. So, e, chwarael efo yma, y grym economaidd nath helpu i ffurfio be ydi Pethesda heddiw. Yym y cyfoeth amgylcheddol yma, yr mynyddoedd, yy y coedwigoedd, yr afon Ogwen sy'n pweru cynllun hydro yn ei Ogwen, um, a hefyd y gymuned de. So mae, mae popeth da ni'n gwneud, uh, da ni'n neud o er mwyn atgyfnerthu y gymuned, yr iaith a'r diwylliant hefyd, fel rhan o hynny. Um, atgyfnerthu yn amgylcheddol, mae cynaladwyedd yn lun i'n arian trwy popeth da ni'n gwneud. A hefyd, datblygu economaidd. Um, a mae'r gwaith datblygu economaidd i ni, da ni ddim yn sôn am ddenu buddsodwyr mawr o'r tu allan. Be da ni sôn amdan ydy cefnogi yr economi sylfaenol a busnesau bach a'i helpu nhw i dyfu. Yym jyst mynd nôl fatha o ran y llun 'na y- yn aml iawn pan dwi'n yym gwneud cyflwyniada neu neud ceisiada grant yym dwi'n goro cyfleu pa mor ddifreintiedig ydi yy ein cymuned ni neu pa mor dlawd 'dan ni neu faint o ddiweithdra sy 'na a yym ddiwadd 2020 nathon ni gynnal darn o ymchwil cymunedol yym oedd yn edrych ar yr pedwar agwedd 'na, so iaith diwylliant, cymuned, amgylchedd ac economi. Um, a darn o waith ymchwil ansoddol oedd o'n gofyn barn yn cymuned ni ar y gwahanol agweddau yma. Um, a dwi jyst eisiau rhannu uh, chydig ystadegau efo chi, achos dwi'n meddwl bod o'n bwysig bod cymunedau ddim yn dechrau o'r multiple index of deprivation, yn bo ni hefyd yn gallu edrych ar ochr arall y geiniog a dathlu yn cyfoeth a'n cryfder cymunedol ni. Felly, oedd 82 y cant o, o'r sampl uh, o'r ymatebwyr yn teimlo ei bod nhw'n perthyn i'r gymuned yma. Lle mae hwnna yn ystadegyn pwysig, dwi'n me dwi meddwl. Um, mi gath yr arolwg i wneud fatha tua mis Medi a hydref dwytha, felly efallai bod Covid wedi effeithio. Um, 83 y cant yn teimlo bod rhywun yna i'w helpu nhw os oes angen. unwaith eto dangos cydlyniant a, a chydweithio cymunedol. 85 y cant yn credu bod Dyffryn Ogwen yn ardal gyfeithog o ran iaith, diwylliant a threftadaeth. Um, mi oedd yna ystadegyn ieithyddol diddorol hefyd, dwi'n meddwl yn y ta 50 cant yn poeni am ddyfodol yr iaith Gymraeg. Um, a wedyn ystod ag ein ola yma, 87 y cant yn cytuno bod cyfle yn y Ffrin Ogwen i greu amgylchedd a chymdeithas gynaladwy. Wel, fel o'n i'n deud, pam dwi'n cyfleu hyn, wel, dwi eisiau bobl ddall bod yna gryfder a bod yna gyfoeth uh, yn yn cymunedau ni. ocê, ella bod ni ddim yn ardal gyfoethog iawn, ond yn ddiwylliannol, yn ieithyddol, da ni yn, yn bendant yn gyfoethog. Um, Just chydig o hanes, so fel o'n i'n deud, um, cael yn sefydlu yn 2013, oedd yn 2014, hwn oedd y prosiect cyntaf. Wedyn pan ges i'n penodi, yy mi oedd y cynghorwyr yym nath sefydlu Partneriaeth Ogwen, mi oedden nhw mi mi roedden nhw wedi llwyddo i gael grant i brynu adeilad ar y stryd fawr, sef hwn, a'i ddatblygu fo fel gofod cymunedol. Felly mae fama'n swyddfa i staff Partneriaeth Ogwen, ond mae o hefyd yy yn gartref i'r heddlu cymunedol. So mae'r heddlu lawr grisiau, a wedyn mae yna fflat fyny grisiau, fflat hunan gynhaliol, lle mae yna rhywun lleol yn byw. A wedyn mae'r model yma o um, berchnogi eiddo um, ar y stryd fawr, mae hwn yn rhywbeth da ni wedi i ail wneud fwy nag unwaith bellach. Um, 'da ni 'di prynu drws nesa, so ma' swyddfa Dyffryn Gwyrdd um, drws nesa i swyddfa biws yma. Uh, nath ni brynu hwnna efo benthyciad a cyfuniad o fenthyciad a grant. A oeddwn ni hefyd yn lwcus i gael trosglwyddiad aseda gen fenter gymdeithasol arall, sef Adwy. Um, so oeddwn ni bellach, y mae gennym ni saith eiddo masnachol yn ymperchnogaeth ni, um, a fflatiau hefyd, Da ni hefyd wedi cymryd llyfrgell gymunedol Bethesda ymlaen um, a da ni newydd arwyddo prydles ar ganolfan Cenfaes sy'n adeilad hen ysgol Victorianaidd yn ganol y pentre. Um, yeah. A wedyn, yn amlwg, y llini'n arian trwy uh, yr elfen yma yn gwaith ni ydy perchnogaeth leol. So, dim fatha rhyw oh, ddatblygwr preifat da ni sy'n adeiladu portffolio anferth o, o, o dai lle. Y, y rheswm da ni'n cymryd yr asedau yma mlaen ydy bod ni'n credu e, mewn perchnogaeth leol ar fwy nag un lefel. So mae'r ma, ma fflatiau, da ni'n trio cadw'r rhent yn isel, uh, ac yn fforddiadwy. Yr un peth efo uh, yr unedau masnachol, bod ni'n gallu cynnig rhent gostyngol i uh, fusnesau newydd sy'n ymsefydlu. Um, yn achos y llyfrgell, mewn drosglwyddiad asedau gen Gyngor Gwynedd a Canolfan Cenfaes hefyd. Um, a wedyn o ran eiddo arall, mi ydy ni, da ni, da ni barod i fentro. Um, ar hyn o bryd, da ni'n ystyried y potensial o brynu bwthyn gwyliau Yym ma' Airbnb yn yn fygythiad yym i'n cymunedau ni. Yym os yy u- un syniad ydy bod ni'n prynu bwthyn gwyliau yym ond bod ni yn neillduo'r holl elw yy i brynu mwy o dai cymdeithasol. Yym ond bod ni wrth gwrs yn rhedeg y tŷ gwe- gwyliau yna yy mewn ffordd yy gynaladwy a chymunedol, hynny yw bod yr holl elw yn aros yn lleol a ddim yn llifo allan o'r ardal. Yym, neu ti grybwyll y llyfrgell, so mae trosglwyddiadau a sedau yn dod yn fwy a fwy pwysig, dwi'n meddwl, wrth i gynghora sir cael gwared o adeiladau ac eiddo. Um, fel rheol, maen nhw'n mynd at gynghora cymuned i ofyn nhw gymryd pethau ymlaen. Yn lwcu sy'n cynghora cymuned ni, mae gen nhw bartneriaeth ogwen fel endid sy'n gallu cymryd yr adeiladau yma ymlaen. Um, a mae'r llyfrgell ymol yn enghraifft dda o sut da ni wedi um, cymryd ased ymlaen ased cyhoeddus a, a, a wedi i wirdroio. Felly, nath ni gymryd ymlaen, um, pan oeddwn ni'n um, arwyddo'r brydles, dim ond un tamad o'r llyfrgell oedd yn cael ei ddefnyddio, sef yr ystafell lle mae'r gwasanaeth llyfrgell. Da ni bellach yn uh, is-brydlesu um, tamad o'r adeilad allan ac yn rhentu fo i gwmni lleol. A nath ni hefyd lunio ystafell gymunedol sy'n cael ei defnyddio ar gyfer arddangosfeydd a gweithdai. Felly, da ni'n cynhyrchu incwm. So mae yna um, gynaladwyedd economaidd amlwg. A hefyd cynaladwyedd amgylcheddol. Felly nathon ni osod yym paneli solar um, ar y to. So mae hein yn baneli solar yn i Ogwen, y cwmni yn i cymunedol. Um, gathen ni grant gan arloesi Gwynedd Wledig, wedyn ni osod y pwynt gwefru tu allan i'r llyfrgell, a oedd y, y pwynt gwefru yna yn pweru carwen y car cymunedol trydan, gathen ni fenthyg gan arloesi Gwynedd am flwyddyn. Um, a hefyd ar yr ochr um, garddio ac ati a tyfu cymunedol, um, lot o wirfoddolwyr ni'n helpu ni blannu um, llysiau a, a planhigion bwytadwy o gwmpas y llyfrgell. Felly, mwyn jyst yn enghraifft, fatha pan ydych chi'n cymryd ased ymlaen, triwch feddwl yn arloesol, pidiwch a sticio i'r status quo a, a just cymryd brics a mortar ymlaen, ydych chi eisiau meddwl, oce, okay, mae eisiau datblygu hwn mewn ffordd sy'n driw i'ch agwyddorion chi fel fel mentra. Um, da ni hefyd yn rhedeg siop, um, felly pan nes i ddechrau yn ôl yn 2014, oedd siop Hogwen yn rhyw fath o gornel o'r swyddfa biws na nes i ddangos i chi gyna. Um, a wedyn y syniad oedd gwerthu crefftau lleol, helpu crefftwyr ac artistiaid lleol i werthu eu gwaith. Wedyn, wnaethon ni ddechrau cydweithio efo Neuadd Ogwen a penderfynu, ocê, ma' raid i ni wneud chydig bach o practice what you preach a trio mentro i agor siop ar y stryd fawr. A wedyn be wnaethon ni oedd sefydlu Endid Annibynnol, so mae Siop Ogwen yn uh, gwmni cyfyngedig trwy warant nid er elw, um, sydd wedi sefydlu ar y stryd fawr, Um, da ni'n gwerthu llyfrau Cymraeg, so mae'r ma Gymraeg yn, yn greiddiol i beth da ni'n neud. Um, mae 70% a mwy o boblogaeth uh, Dyffryn Ogwen yn siarad Cymraeg fel iaith gyntaf. Mae siop lyfrau Gymraeg agosa di um, yy Caernarfon, Palace Print yn Gaernarfon, neu Porthaethwy, uh, ar wahân i Siop Ogwen. So, nath ni agor y siop, um, da ni'n cael lot o ddysgwyr fewn, da ni'n cael lot o ddysgwyr yn gwirfoddoli fe ni i redag y siop, dweud y gwir. Uh, a mae'n gret gweld hynna'n digwydd uh, ac yn cymhathu mewn fudwyr uh, yn eithriadol o bwysig. Um, a da ni hefyd yn helpu artistiaid lleol de, um, ella na siop Ogwen ydyw cyfle cynta nhw i i werthu eu gwaith yn lleol. Yym so nôl at y pwynt 'na ynglŷn â perchnogaeth gymunedol yym 'di hynny ddim jyst yn ymwneud â brics a a a mortar yym 'dan ni yy wedi datblygu cynllun yn ei Ogwen so partneriaeth Ogwen oedd yn gyfrifol am yr holl waith datblygol ar sefydlu cynllun ynni cymunedol yn ei Ogwen yym nôl yn 2016. Felly, be ydi o? Di cynllun lle da ni'n perchnogi dŵr yr afon Ogwen um, i ddefnyddio fo i gynhyrchu trydan efo tyrbain 100 kilowatt. Um, a da ni uh, yn cadw'r holl elw yna i'w uh, ail fuddsoddi yn yn cymuned ni. Um, oedd hwn yn fuddsoddiad amser aruthrol, so mae'n siŵr o'n i'n gweithio arno fo am gyfnod o tua dwy flynedd um, o'r um, cychwyn cyntaf mewn ffordd o'r um, elfen gysyniadol i gael yr holl feasibility studies, astudiaethau, dichnoldeb ac yn y blaen at ei gilydd um, i godi'r arian. Felly, nathyn ni agor um, cynllun cyfranddoliadau cymunedol, nath bara deifis, a oeddwn ni'n ddigon lwcus i godi'r holl arian oeddwn ni angen i adeiladu cynllun yn ei ogwen gan yn cymuned ni, sef y sôn aruthrol yma ar y sgrin. Um, felly, um, o ran y cynllun cyfranddoliadau cymunedol, mae 85% o yn budsoddwyr ni yn hannu o Wynedd a mwyafrif helaeth heini yn hannu o ddalgylch LL 57, felly o'r ardal leol. Um, Mae'r gweddill, siwr o fod, mae, mae nifer uchel ohonyn nhw, dweud y gwir, efo cysylltiadau efo'r ardal leol. Um, felly o ran perchnogaeth gymunedol, mae hwn yn gynllun sy'n wirioneddol yn um, enghraifft, enghraifft wych o hynny, dwi'n meddwl, sef ni'n cymryd perchnogaeth um, o'n adnoddau naturiol Na i ymddiheuro bod y plant yn gweiddi uh, yn y cefndir. Plant, byddwch yn eistedd! Dwi'n sori. Um, dyn, um, bob tro dwi'n siarad am yn i ogwen, dwi'n pwysleisio bod o wedi bod fatha caseg eira, mae o'n gatalydd Felly be nath oedd codi hyder yn cymuned ni i i feddwl wel actually 'dyn ni yn gallu datblygu prosiecta mawr fel hyn Um, os da chi'n meddwl gen genna i radd yn y Gymraeg yy doedd genna i ddim diddordeb mewn peirianneg na dim byd felly A dwi'n meddwl hyd yn oed o ran ein cymuned ni, da ni da ni'n wych yn ddiwylliannol, t'mo'? Ma' bobl ar bob un pwyllgor Steddfod, bob un pwyllgor hanes, Cymdeithas Hanes neu Merched y Wawr neu be' bynnag. Ond t'od oedd o'n dipyn o dalcen caled i feddwl i ddod â dy criw o wirfoddolwyr at ei gilydd i ddatblygu cynllun hydro. A dwi'n meddwl be' be' ma'r ffaith ma' partneriaeth Ogwen sy 'di datblygu hwn yy wedi olygu ydi bod o wedi i ddatblygu gan griw o wirfoddolwyr oedd yn siaradwyr Cymraeg, dweud y gwir. Os ydych chi'n meddwl am y sector amgylcheddol, yn aml iawn mae y prosiectau mawr yma yn bethau sy'n cael eu gwneud i gymunedau gan bobl o'r tu allan neu gwmnïau o'r tu allan. Mae Bethesda yn enghraifft, mae yna gynllun hydro 500 kilowatt, so 5 gwaith yn fwy na i ni, uh, fyny'r dyffryn, cwmni uh, o Darby um, sy'n bia fo, so mae'r holl elw mynd allan o'r ardal. Felly, mae hwnna'n rhywbeth eitha diddorol, dwi'n meddwl. A wedyn hefyd, ers ni ddatblygu yn Iogwen, da ni wedi mynd ymlaen i gael y cerbyd uh, trydan cymunedol, um, da ni wedi gwneud dipyn o brosiectau bach ynglyn â tyfu cymunedol. Mae yn Iogwen, y cynllun ynni hydro, wedi mynd ymlaen i osod paneli solar ar chwech adeilad cymunedol, um, sy'n gwneud yr adeiladau yna yn fwy effeithlon um, a chynaladwy Um, a da ni hefyd wedi cael grant 500,000 gen y Lotri Genedlaethol i sefydlu Dyffryn Gwyrdd, sef prosiect i daclo tlodi um, trwy weithredu amgylcheddol cymunedol lle mae yna swyddogion llesiant ar amgylchedd, mae yna gydlynydd gwirfoddoli, mae yna gerbyd trydan people carrier newydd newydd gyrraedd. Um, felly, da ni'n edrych ymlaen i weithredu'r prosiect yna wen dros gyfnod o dair blynedd. Um, dwi wedi crybwyll twristiaeth gynaladwy a, a thwristiaeth gymunedol um, yng nghyswllt y bwthyn gwyliau. Um, mi yda ni hefyd yn, yn ymwybodol o harddwch uh, eithriadol yr ardal yma, um, a da ni wedi uh, cyflwyno cais i weffo am fws gwennol trydan, uh, fysa'n rhedeg o Bethesda fyny i Nant Ffrancon. Mae yna lot o broblemau parcio, mae'n siŵr fydd rei yn chi sy'n gwylio newyddion BBC Cymru yn gweld lot o gwynion am y problemau parcio yn un Nant Francon. Felly, da ni eisiau trio um, creu cyfle economaidd uh, i ddod â chydig o, o'r llewyrch um, economaidd na sy'n llifo allan o'r ardal fel arfer, fel, um, sicrhau bod chydig o'r arian twristaidd yna uh, yn cael ei wario yn Bethesda, trwy sefydlu gwasanaeth bws gwennol Park and Ride fydd yn ddelfrydol, ond mae angen chydig bach o fuddsoddiad yn yr is-adeiladwaith a cael maes parcio gwell. Um, ond mae twristiaeth gynaladwy'n sicr yn rhywbeth da ni eisiau ddatblygu. A nes i sôn am canolfan cenfais gyna, um, da ni yn gobeithio cael grantiau i ddatblygu um, byncws um, yn y pentre. So fydd yna um, ddolen gyswllt amlwg yn fanna rhwng y, y bws gwennol, um, twristiaid yn aros yn canolfan cenfais. Yym felly mae cynaliadwyedd yym o ran sut mae twristiaid yn cyn- cyrraedd y pentra, yy hyrwyddo cludiant gwyrdd, hyrwyddo profiadau lleol, so bod bobl yn mynd fyny'r mynydd efo efo pobl sy'n dallt be di enwau'r mynyddoedd a be di'r hanes a, a'r treftadaeth. Yym profiadau meicro fatha mynd am am daith tywys at y cynllun hydro cymunedol, profiadau fel cyrsiau cyrsiau iaith hefyd. Um, felly mae twristiaeth gynaladwy a twristiaeth gymunedol, mae hwnna'n rhan o'r, or gweledigaeth a'r camau nesau i ni fel sefydliad, dwi'n tybio. Um, yeah, so nes i ddeud ar y cychwyn dod, da ni wedi tyfu bellach uh, o gyflogi dau aelod o staff um, rhan amser i gyflogi tîm o bymtheg. Um, a da ni gyd yn, wel, cyn Covid, oedden ni gyd yn gweithio ar y stryd fawr, felly yn gwario'n pres ar y stryd fawr, so o ran yr economi leol, tyd, yr economi sylfaenol, tyd, da ni'n neud cyfraniad, dydan, os da chi'n dychmygu saith mlynedd yn ôl, tri clerc yn gweithio o'i cartrefi, a beth gennych chi rwan, um, dau hyb cymunedol yr Ystryd Fawr a'r, ar y bwrlwm yma a'r gwariant hefyd yn lleol, um, mae o'n newid sylweddol. Um, nes i grybwyll Covid yn fanna, wel, um, nôl ym mis Mawrth dwytha pan nath y pandemig ddechra oedden ni'n gwbod bo' raid i ni helpu'n cymuned a newid trywydd yn gwaith ni hefyd ac arall gyfeirio grantia. Felly wsos cyn y lockdown oedden ni 'di taflennu um, ta 3,000 o gartrefi'n lleol efo taflenni oedd yn nodi enwa' gwirfoddolwyr fysa'n fodlon mynd i wneud negas neu mynd i nôl presgripsiwn iddyn nhw. So nath ni gyd-lynu hynny Um, nath ni hefyd helpu i sefydlu banc bwyd lleol, a mae'r banc bwyd yna bellach di helpu i gyfnod, gefnogi dros fil o bobl. Um, a fel spin-off o hynny, mae tîm Dyffryn Gwyrdd wan di sefydlu nosweithiau rhannu bwyd. So maen nhw'n cael bwyd am ddim gen yr archfarchnadoedd. Um, a mae'n elfen o dim jyst taclo tlodi, ond hefyd taclo gwastraff, felly dod yn ôl i'r thema cynaladwyedd yma. Um, nath ni godi um, 3,000 trwy gronfa gefnogi uh, y crowdfunder i'r banc bwyd. Mae yn i ogwen di roi 3,000 o bunnau i'r banc bwyd. Um, wedyn, uh, y peth arall nath ni wneud oedd sefydlu cadwyn ogwen. Um, so mae Cadwyn Ogwen yn platfform ar-lein. Gathen ni arian arfor i ariannu'r prosiect yma. Um, so mae'n platfform i werthu cynnyrch lleol, um, ond da ni'n gwneud y danfaniadau unwaith yr wsos uh, mewn cerbyd trydan cymunedol. Um, ers i ni ddatblygu'r cynllun yma, um, da ni wedi cadw gwerth 35,000 o arian yn yr economi leol, a mae hynna jyst ar sail y gwerthiannau, so'r sales. Um, dydy o ddim yn ystyried uh, y gwariant ar sefydlu'r wefan, er enghraifft, so cwmni lleol nath wneud hynny. Y gwariant ar yn cyflogaeth ni hefyd, so mae, mae lot o aelodau tîm partneriaeth Ogwen di gweithio ar y prosiect.

Wel nathon ni fel menter gymdeithasol weithio efo busnesau lleol a llwyddo i setio hwn fyny mewn llai na mis deud y gwir. A, a mae o wedi bod yn, yn lifeline i rei cwmnïau, uh, sorry, i rei teuluodd sorry, sy'n sy hunan ynysu. Mae o hefyd wedi cefnogi busnesau bach oedd yn poeni am ei gallu nhw i, i ddanfon bwyd yn lleol. Um, a mae o hefyd wedi bod yn gynaladwy, um, achos da ni'n defnyddio pŵar lleol i bweru uh, y danfoniadau yn y cerbydau trydan. Felly, mae hwn yn brosiect pwysig, dwi'n meddwl, mae'n brosiect da ni isio i esblygu a'i dyfu um, tu hwnt i gyfnod grant arfor fydd yn dod i ben diwedd mawrth. Um, o ran y Gymraeg, mae o'n bwysig hefyd, ysgwch chi'n mynd, mynd yn ôl i'r wefan yma, um, mae gennych chi rei cynhyrchwyr sy'n fwy nerfus am ddefnyddio'r Gymraeg, Felly yym dan ni wedi bod yn cyfeirio nhw at wasanaeth Helo Blod yym y Llywodraeth. Yym ma' angen darn o waith i wneud i i dwmbo i helpu nhw de i ddefnyddio fwy o Gymraeg, ond maen nhw'n gorfod rhoi testun dwyieithog ar y wefan 'ma. Felly mae o'n normaleiddio y y defnydd o'r Gymraeg gan fusnesau. Um, mae hwn yn hen bellach, sori, ond mae hwn yn infograffig sy'n dangos rhai o'r ystadegau. So, da ni yn mesur uh, yr arbediad carbon hefyd um, o ran faint da ni'n arbed wrth wneud danfoniadau mewn car trydan. Yym ia so dwi bron a gorffan ond jyst isio gorffan trwy ddeud na yym cydweithio a a chydblethu ma'r ddau air yna yn eitha allweddol i bob dim 'dan ni'n neud. So nes i ddeud ar y cychwyn do t'od yn pwrpas ni ydi dod â budd yym cymunedol, amgylcheddol, economaidd a diwylliannol i'n ardal ni. Yym a ma'r agwedda' yna'n cydblethu yym ac yn cydbwyso hefyd, so ellwn ni'm gwneud fwy ar economi yym heb feddwl am yr agweddau amgylcheddol hefyd, dwi'n meddwl bod Cadwyn Ogwen yn dangos y balans yna'n eitha' da lle 'dan ni yn cydbwyso cymuned, economi ac amgylchedd. Yym a wedyn o ran partneriad yym fel o'n i'n deud menter gymdeithasol a menter gymunedol ydan ni a 'dan ni'n ymatebol i anghenion ein cymuned ni. Yy nathon ni gyrra- yy yym sori nathon ni gynnal yr adroddiad neu'r gwaith ymchwil diwedd llynedd t'wod darn o waith ymchwil cymunedol. Yym a ma' hwnna 'di bod yn yn ddadlennol achos mae o y tro cynta i rili i ni fynd allan a gofyn wrth 'yn cymuned ni am 'u barn nhw. So ma'r ddogfen yym yr adroddiad i'r i'r gwaith ymchwil yna yn yn ddadlennol a a swn i'n hapus i rannu copi o hwnna i chi. Yym. Wedyn tu hwnt i'n ardal leol ni yym mi ydw i dwi'n yy gweithio'n agos efo criw yym Siop Griffiths yn Pen-y-groes ac hefyd cwmni Bro Ffestiniog yn Blaena', a 'dan ni 'di ca'l arian gen y y Foundational Economy Fund yy Llywodraeth Cymru felly Mae um, ar sail y cyllid yna, da ni wedi ffurfio Dolan, sy'n gwmni uh, newydd i radda, um, sy'n cynnwys y, y tri chwmni, uh, Cwmni Bro, Siop Griffith a Partner Ethogwen. Dwi hefyd yn rhan o Gwyrddni, sy'n brosiect newydd sydd wedi cael uh, 500,000 gen y loteri uh, i sefydlu cynulliadau newid hinsawdd um, mewn pimp cymuned ar draws y gogledd. Felly yym be' dwi ddeud ydi mewn ffordd fatha 'dan ni'n dell- dechra o gnewyllyn bach a a dechra o weithredu cymunedol iawn ond yn ara' bach ma' partneriaeth Ogwen yn dechra gneud mwy efo yr ardaloedd chwarelyddol eryll yym a cymuneda eryll ar draws y gogledd orllewin i sefydlu prosiecta rhanbarthol yym wel, rhanbarthol ond cymunedol hefyd. Um, da ni hefyd yn rhan o gynllun Llechi Glo a Chefn Gwlad, so mae hwnna'n naw, naw menter gymdeithasol ar draws Cymru um, sy'n ariannu um, prentisiaethau datblygu cymunedol. Um, dros gyfnod o dair blynedd, fydd yna 27 o brentisiaid datblygu cymunedol yn cael eu penodi. Um, da ni ar y nail flwyddyn wan, so mae'n prentis cymunedol ni lenni yn canolbwyntio ar datblygu cadwyn ogwen. Felly mae hwnna'n brosiect, brosiect gwych hefyd. Um, so unwaith eto, yr un un partneriad o ran ardal y llechi, Cwmni Bro a Siop Griffiths. Mae yna dri um, um, menter yn y de, so Ynys y Bwl Regeneration Partnership, um, People and Work um, a Banwen uh, Community Centre. A wedyn yn y canolbarth mae Tir a Coed um, a wedyn Tir Dewi a credu carers. Um, ond mae jyst yn enghraifft arall o fatha, menter gymunedol fel partneriaeth Ogwen yn estyn allan ac yn cydweithio, ond yn cydweithio ac yn creu rhwydweithiau cenedlaethol um, sy'n gwneud gwahaniaeth dwi'n teimlo. Um, Ia, so dyna dim taith ni hyd yma a dwi'n hapus iawn yym i rannu unrhyw beth. Alla i anfon copi i chi o'n adroddiad blynyddol ni, yym 'dan ni newydd gyhoeddi hwnnw, yym a alla i anfon copi i chi o'r adroddiad cymunedol nathon ni ddiwedd y flwyddyn, ac yn fwy na'm byd fatha os 'dach chi isio holi unrhyw gwestiwn croeso mawr i chi gysylltu a ia sori am draethu!

ac wrth gwrs mae angen, angen uh, gweithredoedd pobl, ond na, mae'n mae wych uh, fel ych chi di. So pryd ddethwch chi sefydlu chi nen?
Cwmni sefydlu yn 2013. Da iawn. Um, so gan y tri cyngor cymuned yn gweithio fe gilydd. So Dafydd Meurig, uh, dirprwy arweinydd Cyngor Gwynedd ar hyn o bryd, oedd o'n un o'r rei oedd yn arwain y peth, a'r swyddog adfywio yn lleol, um, Amanda Davies ar y pryd. Gwych. Ie.
A o ran yr, yr gwasanaeth i'r cyngorau cymuned, sut mae hwnna'n gweithio? Chi'n chi, chi cymeryd y munudau neu? Yndan.
So mae'r gwasanaeth clercio, um, gen ni ddwy, um, so mae yna ddau glerc bellach. Um, so mae yna rhyw fath o service level agreement diolch mewn ffordd. De. So da ni'n darparu'r gwasanaeth clercio i'r tri chyngor cymuned. Yym, a rheoli cyllid hefyd, so'r clercod sy yn gwneud taliadau, gwneud, gwneud popeth ar ran y cynghorwyr. Da iawn. A wedyn, ych chi'n cymeryd ffi am hynny, wrth gwrs, fel bydde clerc yn cael ffi misol, i chi wedyn yn, yn costio allan yn, yn erbyn y prisept. Felly, oeddi'r prisept yn cael ei osod gynnwch chi neu gan, neu gan yr cyngor cymuned? Gan y cyngor cymuned, Yym, a wedyn mae yna fformula hefyd sut da ni'n rhannu fo'n deg rhwng y tri um, y ffi lle, rhwng y tri cyngor. Achos yn amlwg mae cyngor Bethesda, mae precept nhw'n llawer uwch na cyngor bach fel cyngor Llanllechid. Hmm. Felly mae yna ffordd deg o rannu hynny. Gwych.
Da iawn. Na, mae'n mae anhygoel. A fi'n hoffi'r siop. Uh, yr unig beth o'n i'n gweld, ti'n bod yn ardal Preseli neu ardal Crymych yn benodol, mae siop grefft, siop Sian gyda ni, felly mae byddai rai bod yn ofalus bod ni ddim yn amharu ar y sector breifet yn bydde fe. Bydda.
Dwi'n meddwl mae Cadwyn Ogwen wedi bod yn brofiad da i ni, achos mae'n dangos sut all menter gymdeithasol gefnogi busnesau eraill. Um, lle mae wedi dechrau fel platfform ar-lein, ond da ni wedi um, cynnal cyrsiau efo'r coleg trydyddol yn lleol. So mae'n helpu at gyfnerthu'r busnesau eraill yma. Um, a dwi wrth i sgwennu cais grant, dweud y gwir, i drio cael fan drydan. So bod y fan ar gael i wneud anfoniadau cadwyn ogwen, ond bod o hefyd yn gallu cael ei logi gan y busnesau bach yn lleol. Felly, ie, yeah, cyd-blethiad a cyd-weithio ydi o unwaith eto. Um, a bod ni ddim yn trambwyddo lle mae yna fusnes, yn, yn, fusnes lleol yn arwain rhywbeth yn barod. A, a chi wedi bod yn llwyddiannus iawn gyda'r grantiau, ti'n modd ti'n sôn am y hanner miliwn uh, o'r loteri, felly mae rhywun dechreuad da yn dyn nhw i roi hwb i gychwyn rhywbeth. Yndi, yn swn i yn dweud, da ni wedi bod yn lwcus yn partneriaeth Ogwen bod gennym ni incwm cynaladwy, sef y gwasanaeth clercio a y rhenti, a hwnna di craidd yn incwm ni. Um, Mae'r grantiau jyst yn, yn ychwanegol yn fonws bach neis, ond mi yda ni rwan yn datblygu cangen fwy ymgynghorol, lle da ni'n mynd ar ôl contracta a, a neu gwaith, gwaith ymgynghorol. Um, felly o ran y dyfodol, pan fydd na lai o grantiau, efallai fydd y, fydd y gangen ymgynghorol na'n dod yn fwy pwysig. Un cwestiwn olaf da fi cyn bod rhywun arall yn cael sians yw um, o ran yr uh, ynni uh, tymod, uh, hydro, i chi gyda'r 400,000 godwyd, i chi'n cynnig dividend i'r buddsodwyr? Yndan.
Felly mae yna log o 300 yn flynyddol, mi fydd hwnna'n codi 400 ac yna i 500. Felly mae'n llawer uwch na unrhyw fanc yn lleol. Um, A jyst un peth arall hefyd, da ni newid sefydlu'r elusen rwan. So mae yna, ti'n gwybod, mae'n rhyfedd, da ni wedi dechrau fo partneriaeth a wedyn sefydlu yn Iogwen, a mae yn Iogwen wedi gorfod sefydlu elusen i ddyrannu yr elw, lle. Um, felly mi fydd mudiadau cymunedol yn gallu gwneud cais i elusen Ogwen am um, roddion bach. Ie. Yeah. yn y gymuned, gret. Yeah. Da iawn. Os rwy'n arall a, a rhyw gwestiwn, mae pawb wedi cael sioc gyda'r gyda, gyda, gyda hyn sy'n cael ei wneud, ond o'n i'n gweld nifer o, mod, mae nifer o gyfle, gyfleoedd a ar yr e-bost o'n i'n dweud, ti'n bod, byddai'n gret os bydde ni'n lledrych gyda'r dwy ar y cyngor sir a sy'n ni'n medru sefydlu partneriaeth Preseli, neu rhyw bartner, ti'n mo, mae ma, ma menter Preseli wedi bodoli yn y gorffennol, ond dath hwnna i ben, ond ti'n mo, bod yn gynaladwy a, a ddim yn orddebynniol ar grantiau yw'r gyfrinach, yn dyfa? Ie, yeah, ie. Yeah. Fel o'n i'n dweud, mae cynaladwyedd yn, yn linyn arian i bob dim da ni'n neud, lle, dim jyst yr amgylchedd, ond yn economaidd hefyd. Gwych, gwych. Achos fi'n gwybod gyda'r menter iaith fyna, uh, Dafydd a Rhydian, uh, cafwyd arian leader yn dofeu, wneud gwaith uh, gyda bandiau cerddorol, ond uh, mae hwnna wedi dod i ben nawr, ond fe'n gret sy'n ni lle cadw, cael ffynonell uh, parhaol i weithio gyda pobl ifanc a, a cer, cherddoriaeth. Chi'n chi gwneud rhywbeth gyda ar yr ochr hynny o gwbl? Um, dim gymaint achos mae Neuadd Ogwen yn ganolfan gymunedol um, ddiwylliannol yn y pentre. So mae'r stwff fel yna, Neuadd Ogwen fysa'n arwain arno fo. Dwi'n gyfarwyddwr gwirfoddol lle yn ymwneud â Neuadd Ogwen, ond maen nhw'n endi dan i bynol i'r bartneriaeth. Grêt.
A wedyn mae Owain gyda ni ar, arno o ffermwyr ifenc. Ydy'r mudiadau ffermwyr ifenc yn gryf yn, yn yr ardal? Na, ddim yn gryf iawn. Mae yna griw bychan yn Dyffryn Ogwen, um, ond dydyn nhw ddim yn griw mawr de. Um, ond da ni'n gobeithio efo prosiect Dyffryn Gwyrdd, y prosiect amgylcheddol, uh, da ni'n gobeithio estyn allan iddyn nhw a efallai rhoi cyfleoedd um, uh, wel, talu am hyfforddiant, defnyddio chainsaw a um, streamers ac yn y blaen i'n cymuned ni. A mae yna bedwar prentisiaeth gwyrdd hefyd efo'r cyllid yna. So rhoi cyflau i bobl ifanc lleol wirfoddoli a gwneud gwaith yn ein cymuned ni yn amgylcheddol. Gwych.
Iawn, unrhyw un â rhyw gwestiwn arall? Keith? Ie, yeah, sori, allai jyst um, gofyn, ond i chi wedi meddwl fel, fel mudiad, oeddech chi'n gwneud rhywbeth gyda Mae'n ynni hydro o gwbl gyda dŵr, ond fi'n gwybod mai trwyddedu, tynnu dŵr allan a pethau fel yna yw'r yw her mwyaf ynni, felly ydy fe? Ie, yeah, so yn Ni Ogwen oedd y cynllun hydro cymunedol nath ni ddatblygu, um, yeah. a oedd hwnna'n gynllun 100 kilowatt, Um, da chi'n gorau cael um, trwydded eich dynnu dŵr gen Cyfoeth Naturiol Cymru, so hwnna'n broses hir iawn yeah, i ni gael yeah, y drwydded yna. Yeah. Um, efo solar, y cynllun solar nath ni ogwen, oedd hwnna lot haws. Mm. uh, Dyn ni ddim yn delio. Beth o'n i'n treol gofyn, sori, e, o ran diluniant i'r 100 kilowatt, e, oeddech chi wedi cael ni oherwydd yr heriau geithoch chi gyda cael 100 kilowatt, i chi wedi penderfynu, na, felly ni anghofio'r y sgîm hydro, achos fi'n gwybod, uh, fi'n gadeirydd ar um, Canol y Cardi, um, grŵp leader yng Ngheredigion, Ond um, oedd un o'r ceisiadau dath mewn i edrych ar uh, tynnu neu creu egni allan o'r, o'r, or dŵr, ond fe jyst dath un pentost a benbleth uh, a yeah. rhoi nhw fyny yn anffodus, ond yn amlwg i chi wedi cael llwyddiant gyda'r 100 kilowatt na, ond oeddech chi wedi edrych ar dilyn fwy i fyny da hwnnw wedyn, ydw?

A, a bellach, mae'r feed-in tariff na wedi cael ei dorri eto. Sgynna i'm syniad beth ydi o bellach, ond e, essentially be' ma'n olygu ydi bod lot o gynlluniau hydro cymunedol yn anhyfyw. Mm. Um, dyn, y dyfodol mewn ffordd ydi ystyried sut ydych chi'n defnyddio fo'n lleol. Os oes gennych chi afon a stad diwydiannol reit yn ei ymyl o, bod chi'n gallu gwerthu'n uniongyrchol, o mae hynna'n gallu gwneud eich cynllun chi'n fwy hyfyw. Um, Ond mae angen help arbenigwyr yn aml i wneud yr feasibility studies yma a gweithio a, a wneud y modelu ariannol. Um, a gathen ni lot o help da i wneud hynny trwy uh, wasanaeth ynni, uh, Llywodraeth Cymru. So oedden nhw'n helpu ni efo modelu ariannol a comisiynu arbenigwyr, achos swn i'n sicr ddim yn gallu wneud hynna. Mm, mm. Mm.
Da iawn. Unrhyw un â cwestiwn arall i Meleri? Wel, ni'n ddiolchgar iawn am dy amser a yn, yn tarddu ar dy amser teuluol, mae'n ddrwg dyn ni. Sorry.
Na, uh, ni'n ddiolchgar i ti. Ac uh, os mae'n iawn, byddai yn rhannu elfennau o'r, or recordiad gyda uh, uh, bobl eraill yn yr ardal ac yn annog uh, i ni feddwl am fentre uh, yn ein cymunedau ni yn Sir Benfro. Felly uh, dysgu o'n gilydd a, a mentro gyda'n gilydd a, a dysg, ble mae problemau, mae'n ne eraill, uh, dysgu o hynny yn dyfa a, a bod ni'n gwybod sut i ddod rownd y pethau. Felly ddiolchgar iawn Meleri a um, gobeithio cyn hir bydd ni'n rhoi gwahoddiad i ti lawr i Sir Benfro yn dod i'n gweld ni. Ie, gwych. Pan bydd modd, ie, i ni gyd i deithio unwaith eto. Ie, a croeso, a... croeso mawr i chi'r gogledd hefyd, os da chi eisiau dod fyny am dro unrhyw bryd. Gwych.
Rhaid ni gael bws uh, trydan o dim. Da iawn. Da iawn. Larry, sori, allai ofyn un peth arall. Sori, ydy, ydy ddyn iawn, Larry, uh, i fi cael dy fanylion di, a falle gofyn i i'r grŵp uh, Cynnal y Cardi i, um, i cysylltu dy ti, a falle neud rhywbeth o gyflwyniad hefyd o ran yr ochr na, ac gweld os rhyw Ia.
Ie, lle cael i, i, i datblygu fyny felly hefyd. Ie, champion, ie. Da iawn. Hapus i helpu. A mae Dafydd yn gweud byddwn ni'n dod i aros yn y bwthyn i gael uh, noson bach.
Ie, yeah, sana wych. A noson yn Neuad Ogwen wedyn. Os oes bragdi cymunedol da chi to? Mae yna cwrw, cymuned, uh, cwrw Ogwen. O, gwych.
Ie, yeah, so criw o ddynion busnes lleol yn bragdi.